Фынддӕсӕм сӕр Иудейӕ ӕрцыди чидӕртӕ ӕмӕ ӕфсымӕртӕн райдыдтой амонын. Моисейы гъдаумӕ гӕсгӕ сунӕт куы нӕ скӕнат, уӕд нӕ фервӕздзыстут.
Павел ӕмӕ Варнавӕ семӕ не сразы сты ӕмӕ сӕм рауад стыр быцӕу. Уӕд бауынаффӕ кодтой, цӕмӕй Павел, Варнавӕ ӕмӕ иннӕ ӕфсымӕртӕй цалдӕр ацы хъуыддаджы фӕдыл ацӕуой апостолтӕм ӕмӕ аргъуаны хистӕртӕм Иерусалиммӕ. Аргъуан сӕ срӕвдз кодта фӕндагмӕ ӕмӕ ацыдысты Финикийыл ӕмӕ Самарийыл. Сӕ фӕндагыл дзырдтой, муртаттӕ кӕй цӕуынц Хуыцаумӕ, ӕмӕ уымӕй ӕппӕт ӕфсымӕртӕн дӕр хастой стыр цин. Иерусалиммӕ куы рхӕццӕ сты, уӕд сыл ӕхсызгонӕй сӕмбӕлдысты аргъуан, апостолтӕ ӕмӕ хистӕртӕ. Павел ӕмӕ сын Варнавӕ радзырдтой, Хуыцау сӕ фӕрцы цыдӕриддӕр сарӕзта, уыдӕтты тыххӕй. Фӕлӕ сыстадысты Йесойыл баууӕндӕг фарисейтӕй чидӕртӕ ӕмӕ дзырдтой, зӕгъгӕ, муртаттӕ хъуамӕ кӕной сунӕт ӕмӕ сын хъӕуы бафӕдзӕхсын Моисейы ӕгъдауыл хӕцын. Апостолтӕ ӕмӕ аргъуаны хистӕртӕ ӕрӕмбырд сты уыцы хъуыддаг равзарынмӕ. Дзӕвгарыл куы фӕбыцӕу кодтой, уӕд сыстад Петр ӕмӕ загъта:
«Ӕфсымӕртӕ, сымах зонут, фыццаг бонтӕй фӕстӕмӕ Хуыцау сымахӕй мӕн сӕвзӕрста, цӕмӕй муртӕ ӕддӕмӕ дзыхӕй фехъусой фарн уац ӕмӕ баууӕндой. Ӕмӕ зӕрдӕзонӕг Хуыцау муртаттыл кӕй ауды, уый равдыста, махӕн ӕй куыд радта, афтӕ уыдоны дӕр сыгъдӕг уд раттынӕй. Хуыцау махмӕ дӕр ӕмӕ уыдонмӕ дӕр иу цӕстӕй кӕсы. Уымӕн ӕмӕ сын уырнындзинадӕй сыгъдӕг кодта сӕ зӕрдӕтӕ. Ныр Хуыцауы цӕмӕн къахут? Нӕдӕр нӕ фыдӕлтӕ, нӕдӕр мах кӕй нӕ бафӕрӕзтам хӕссын, уыцы ӕфсондз ахуыргӕнинӕгты бӕрзӕйыл цӕмӕн ӕвӕрут? Мах куы ууӕндӕм, мах дӕр ӕмӕ уыдон дӕр кӕй фервӕздзыстӕм, ӕрмӕст Хицау Йесойы хорзӕхы руаджы. Уӕд се ппӕт дӕр ныхъхъус сты ӕмӕ хъуыстой Варнавӕ ӕмӕ Павелмӕ. Уыдон дзырдтой, Хуыцау сӕ фӕрцы муртаттӕм цы ӕвдисӕйнӕгтӕ ӕмӕ диссӕгтӕ сарӕзта, уый тыххӕй. Сӕ ныхас куы фесты, уӕд райдыдта дзурын Иаков.
Ӕфсымӕртӕ, байхъусут мӕм. Симон радзырдта, зӕгъгӕ, Хуыцау фыццаг хатт муртаттӕм ӕркаст, цӕмӕй дзы йӕхицӕн сӕвзӕра адӕм. Афтӕ амонынц пехуымпарты ныхӕстӕ дӕр. Фыстуым. Уый фӕстӕ ӕз раздӕхдзынӕн ӕмӕ сараздзынӕн Давиды хӕлцатӕр. Йӕ хӕлддзӕгтӕй нырвӕрдзӕн сӕ бынӕтты, ӕмӕ сног кӕндзынӕн, цӕмӕй хицаумӕ тӕрной иннӕ адӕм. Мӕ ном чи хӕссы, уыцы адӕмтӕй иууылдӕр. Афтӕ зӕгъы Хицау, ӕппӕт уыдӕттӕ тӕккӕ райдианӕй чи ргом кӕны, уый. Уымӕ гӕсгӕ мӕ хъуыды у, муртаттӕй Хуыцаумӕ чи здӕхы, уыдоныл уӕлдай уаргъ ма ӕвӕрӕм, фӕлӕ сӕм ныффыссӕм ӕмӕ сӕхи бахизӕнт Мӕн хуыцӕуттӕн нывондӕн ӕрхӕссынӕй цы фелгъаг, уый хӕрынӕй, хӕтынӕй, хӕдмӕл ӕмӕ туг хӕрынӕй. Ӕмӕ сӕ сӕхицӕн цы нӕ фӕнды, уый ма кӕнӕнт иннӕтӕн. Моисейы ӕгъдау рагӕй-ӕрӕгмӕ алы сахары дӕр куы амонынц, ӕмӕ йӕ синагогӕты алы сабат дӕр куы кӕсынц.
Уӕд апостолтӕ ӕмӕ хистӕртӕ ӕппӕт аргъуанимӕ сфӕнд кодтой аргъуанӕй цалдӕр лӕджы сӕвзарын ӕмӕ сӕ Павелимӕ ӕмӕ Варнавӕимӕ Антиохимӕ арвитын. Ӕмӕ сӕвзӕрстой, Варсавӕ дӕр ма кӕй хуыдтой, уыцы Иудӕйы ӕмӕ Силӕйы ӕфсымӕрты хсӕн дзырддзӕугӕты. Ныффыстой ӕмӕ сын семӕ арвыстой ахӕм фыстӕг. Апостолтӕй ӕмӕ аргъуаны хистӕртӕй, уе фсымӕртӕй, Антиохийы, Сирийы ӕмӕ Киликийы муртаттӕй Хуыцаумӕ чи рцыд, уыцы фсымӕртӕм. Фӕрнджын ут! Ӕрбайхъуыстинӕм, махӕй чи ацыд, уыдонӕй уӕ чидӕртӕ сӕ ныхӕстӕ фӕкъуыхцы кодтой, ӕмӕ уын змӕнтынц уӕ зонд. Сумах хъуамӕ кӕнат сунӕт ӕмӕ хӕцат Моисейы гъдауыл, зӕгъгӕ. Фӕлӕ сын мах ахӕмӕ ницы бафӕдзӕхстам. Уымӕ гӕсгӕ ӕмзӕрдӕйы бауынаффӕ кодтам цалдӕр лӕджы сӕвзӕрын ӕмӕ уым сӕ нӕ уарзон ӕфсымӕртӕ Варнавӕимӕ ӕмӕ Павелимӕ арвитын. Уыцы дыууӕ сӕ царды снывонд кодтой нӕ Хицау Йесо Чырысти номы сӕраппонд. Уӕдӕ уӕм ӕрвитӕм Иудӕ ӕмӕ Силӕйы. Уыдон уын лӕгӕй-лӕгмӕ ноджыдӕр радзурдзысты, мах уӕм цы ныффыстам, уый. Сыгъдӕг уд ӕмӕ мах алыг кодтам сымахыл ӕндӕр уаргъ нал ӕвӕрын. Мӕнӕ цы ахсджиагдӕртӕй фӕстӕмӕ. Мӕнг хуыцӕуттӕн хаст нывондтӕ, тог ӕмӕ хӕдмӕлхӕрӕнӕй, Стӕй хатт нӕхи бахизын, ӕмӕ уӕ уӕхицӕн цы нӕ фӕнды, уый иннӕтӕн нӕ кӕнын. Уыдӕттӕй уӕхи куы хизат, уӕд раст бакӕндзыстут. Хӕрзбон!
Ӕрвыст ӕфсымӕртӕ ӕрцыдысты Антиохимӕ, ӕрӕмбырд кодтой уырнджыты ӕмӕ сӕм радтой фыстӕг. Уыдон фыстӕг куы бакастысты, уӕд бацин кодтой, ацы хабар сӕ барӕвдыдта. Иуда ӕмӕ Сила сӕхӕдӕг пехуымпартӕ уыдысты, бирӕ фӕныхас кодтой ӕфсымӕртимӕ, бауагътой сӕ ныфс ӕмӕ сын бафтыдтой сӕ уырнындзинадыл. Уым фесты иуцасдӕр, стӕй сӕ ӕфсымӕртӕ фарнимӕ афӕндараст кодтой сӕ рарвитджытӕм. Фӕлӕ Силӕйы бафӕндыд уым баззайын. Павел ӕмӕ Варнавӕ та баззадысты Антиохи бирӕ ӕндӕртимӕ амыдтой адӕмӕн ӕмӕ хъусын кодтой Хицауы ныхас. Цасдӕр рӕстӕджы фӕстӕ Павел загъта Варнавӕйӕн. Ацӕуӕм ӕмӕ Хицауы ныхас кӕдӕм ӕрхастам, ӕппӕт уыцы сахарты бабӕрӕг кӕнӕм не фсымӕрты, сӕ цард сын фенӕм. Варнавӕй фӕндыд, марг дӕр ма кӕй хуыдтой, уыцы Иоанны йемӕ акӕнын. Фӕлӕ Павел разы нӕ уыд. Памфилий сӕ чи ныууагъта ӕмӕ семӕ кусын кӕй нӕ бафӕндыд, уыцы лӕджы акӕныныл. Павелы ӕмӕ Варнавӕйы ӕхсӕн ахӕм быцӕу рауад ӕмӕ фӕхицӕн сты. Варнавӕ Маркы акодта йемӕ ӕмӕ науыл ацыд Кипрмӕ. Павел та ӕмбӕлццонӕн сӕвзӕрста силӕй, ӕфсымӕртӕ йӕ бафӕдзӕхстой хицауы хорзӕхыл ӕмӕ араст. Павел цыди Сирийыл ӕмӕ Киликийыл, ӕмӕ йӕ фӕндагыл фидар кодта аргъуантӕ.